part two go ba e le gore ga se ba bone eh, video ya rena ya part one ke tlo kgopela gore le checke gomme le e lebelele gore le kgone kuša story se ke bolelago ka sona gore na se tswa kae se ya kae and then le lebelele gape le di-video tsela ke di dirilego tša the anunaki and then ke mo e le le tlo kgona kuša gore na story se se tswa kae se ya kae and uh, okay video today e ka se nape ya ba monate kudu ka gore ke mathomong mara e nyaka attention ka gore ke mathomong thomong kore e nyaka attention gore o kgone go tlo kwešiša gore na mang ke mang go diragala eng jwale le jwalo enkies tablets di-tablets tša enki tablet ya mathomo part 2 mo episoding ye ya today ke tlo go botša ka planet nibiru nibiru ke nngwe ya di-planet gape ebile nibiru ke nngwe ya magodimo go na le sengwalo se seng sa le ka sebala sa go bolela gore legodimo ga se le le tee magodimo ke a mantšhinyana a ke sa gopolana ke three or ke seven a ke sa gopola gabotse but ke tlatla ke nyaka sorry ka e shera le lena Ke tlo go botša ka An. An ke kgoši ya mathomo ya Nibiru. Antu ke mosadi wa An, yena e be e le mmakgoši. Anki o gopela di-tablets tše ke bolelang ka tšona ke di-tablets tše e le gore di ngwadilwe mantšu a a tšwago molomong wa enki enki ge re ngwala e thoma ka ee

le a concubine ka nako tšela tša kgale go bo go ena le di concubine kua legodimong kua legodimong la planet Nibiru go bo ena le di concubine. Di concubine e be le batho ba e le gore ke gore kgwetši le basadi ba e le gore ga se ba nyalwe ba ba botsana ba e le gore ke bakgotsinyana ba kgoši kore ke basadi ba e le gore kgotši le gore ba tla ba tloša kgoši bodutu goba nkane gore ba ratana le kgoši mmakgoši wa tseba ka bona ebile kgoši o kgona go ba le bana le bona so diuru ke morwa wa ensha kgoši ensha le a concubine diuru ebile kgoši ya bošupa

ba ga gešo ga ke na di-pictures tša batho ba ke setse ke boletše ka bona but ke tlo no nyaka di-picturenyana tše nka di kry-ang mo google gomme ka no ke tla no bitša gore ko re just no re at least ge re bolela ka motho o mo itseng then re bee picture ya gage ke bee le lebitso le se ke la ba confused mara di-picture tšeo ke tla ba ke di beile ga se picture tša bona tša nnete then re tla no bona ge re ntše re ya pele o gopole gore Di-tablets tša Enki, tše ke bolelago ka tšona, di ngwadilwe ka polelo ya Sesumeria, Sumerian. Gomme di-scholars, di-scholars ke batho ba e le gore ba ba le di-university, ba ithutela e le di-degree, di-masters, di-P_H_D, ba ntše ba dira di-research, jwalo le jwalo. gomme go na le ba e le gore ba ba tseba that language gomme ba kgone go translator um this sumerian tablets into um dipolelo tše dingwe tše e le gore re ka kgona go di bala so ye nngwe ya dipolelo tše dingwe ke english so di-tablets tše, setori se tablets tše nna ke di ke ke di badile goba story se ke se badilego se be se ngwadilwe ka English mara originally botšweng ba sona se ngwadilwe ka Sumerian language. So ke ke ke ke e badile ka e nkopolola ka Sepedi go ra gore nna ke gantši ke lebalela dilo tše ke di kopolotšego. nka se re ke tlo e bolela ka hlogo ka gore ke tlo feleletša ke thoma go hlakahlakantšha dilo then ke thoma go le latlha mo tseleng ga ke nyake go le latlha ke nyako le understand gore na go diragetšeng a re thomeng tablet ya tablet number one part two. Go bile le mathomong, the beginning, nako e sa tšwelago go feta, prior time, le nako ya bogologolo, olden times. Dinakong tša bogologolo, ma-Anunnaki a tlogile magodimong a tla lefaseng la Earth goba lefase le ba bego ba le bitša gore ke Planet Ki. Ke šetše ke tlhalositše ka episode ya mathomo gore Earth, pele ba ba sa e bitše Earth, ba ba bitša planet key gomme ba bopa batho the the earthlings ka nako e la bona the the Anunnaki batho ba e le gore ba ile ba ba bopa mo lefaseng ba be ba ba bitša gore ke the earthlings ba lefase. Eupša nakong ya pele-pele go be go se na badimo lefaseng la Ki goba lefaseng la Earth, le batho ba be ba se hlwe ba e-ba gona. Ye ke nako ya mathomo-thomo ya tlholo ya magodimo le mafase, The Book of Genesis. Ge re bala ka ga Bibele, Bibele e thoma ka The Book of Genesis, Tlholo ya dilo ka moka, tlholo ya the universe, tlholo ya legodimo le lefase, tlholo ya batho. Planet Nibiru ke planet e khwibidu in color yeo e, ro e rotathago around letšatši ra tsare planet ka mokana tšona di rotator around letšatši ka nako ye nngwe go a tonya ka nako ye nngwe letšatši le dira gore go fiše go no tshwana le planet earth mo planet earth re na le summer winter autumn spring so planet nibiru go na le summer go na le winter atmosphere ya nibiru goba nka no re lerata dima la nibiru e be e tliša di-volcano ka nako e ntši go ra re kua planet nibiru go bo phela go e ba le di-volcano atmosphere ya gona e be e dira gore go be le di-volcano kgafetša kgafetša. Ka sehla sa go tonya atmosphere goba leratadima e be e tliša borutho o ka re e protect-a planet nibiru ka botlalo. Ka nako ya ge sehla sa go fiša se felela gomme go etla sehla sa go tonya, dipula di be di na ka matla gore dinoka le di-lakes di tlale ka meetse. Nibiru e tletše ka di-vegetations tše dintši. Bophelo bo be bo tletše mo motseng le mo nageng le mo dithabeng.

the creator of the heaven and earth the divine light the divine power the creator of the universe ke yena a tlhotšego maanunaki jwale ka a seed jwalo ka thorwana ya seenywa e tlhoga gomme e gola e ba seenywa ko re ka mokgwa e le gore ba hlotšwe ka gona modimo o ba hlotše a re o ba hlola le bona kore ba gola and ebile ba dirang ba multiplyer ya ba ba bantši go ra gore go thomile e le ba ba few e thomile e le ba ba few the Anunnaki gomme gantši e le ba ba few le bona ka bosona ba dirang ba multiplyer ya ba ba bantši. ba be ba dula mo nageng le dithabeng. Ba agile dintlo, ba ile ba tswala ba ba ba bantši gomme le dikgakgano tša thoma go ba gona. Ma-Anunnaki a be a dividilwe into two nations, go bo ena le the Northern nation e lego ba e le gore ba tšwa ka side-eng ya borwa le the Southern nation ba tšwa ka side-eng ya leboa. Ba ile ba betla dibetša tša go lwa, gwa ba le mašole goba di-armies, gomme gwa ba le ntwa e kgolo mola planet Nibiru. Gwa ba le mahu mahlakoreng ka moka. Ye ke ntwa e le gore e hlaga the whole of Nibiru. Nibiru e dividilwe into two nations, ke the northern nation le the southern nation ba lwa ka bo bona kore north e lwa le south ba lwa ka bo se bona distraction ya tlala nibiru ka moka gwa ba le dillo le ditsikitlano tša meno nako e telele ditiragalo tše di diragetše makga a mantšhi go fihlela ge badudi ba Nibiru ba kwana gore go be le khutšo mo lefaseng la bona goba mo legodimong la bona. Bohle ba ile ba kwana gore gore go be le khutšo go swanetše go kgethwe motho o tee yo a ka bušago Nibiru ka bophara. Motho yo o tla kgethwa go tšwa ka borwa goba go tšwa ka leboa. Ge e ba le kgoši yeo e kgethwa go tšwa ka borwa, o tla kgethelwa makgoši go tšwa ka leboa. Ge e ba ne kgoši e kgethwa go tšwa ka leboa, gona o tla kgethelwa makgoši go tšwa ka borwa. Seo se be se dirwa gore go kopanywe Nibiru ka bophara, go se sa ba le di-divisions le dintwa. Kgoši le mmakgoši e tla ba ntho e tee, gomme ngwana wa bona e tla ba the successor goba modulasetulo wa ka moso wa planet Nibiru. Go kgethilwe kgoši yeo e bego e tšwa ka borwa gomme a bitšiwa An, ba mmitša gore ba mo thea lebitso ba re ke An. Go ile gwa ba le khutšo legodimong la Nibiru, gwa se sa ba le dintwa. Gwa thewa melao yeo e swanetšego e latelwe, melao ya khutšo le go tliša katlego le mahumo legodimong la Nibiru. Makgoši wa An yo a kgethilwego go tšwa ka leboa o ile a bitšwa gore ke Antu, ba mo rea gore ke Antu. Ann le Antu ba ile ba ba le bana ba bararo. Anki e be e le morwa wa mathomo wa Ann le Antu. Anki ga se nke a ba le bana. Anki o itše go hlokofala go buša ga gagwe Nibiru gwa tla mafelelong gomme a succeeda ke moratho wa gage yo e bego e le ngwana wa Ann le Antu wa bobedi.

Ka nako ya pušo ya Anshagala go bile le di-studies goba go tseba kudu le go ithuta goba go stadiša planet Nibiru. Gomme Anshagala a hloma seo se bego se bitšwa gore ke Sha, e lego go kopana nako. Sha e dividilwe into 10 parts gomme gwa ba le two festivities Festivity ya mathomo ke ge Nibiru e rotator kgauswi le letšatši, gomme ya bobedi ke ge Nibiru e rotator kgole le letšatši nakong ya ge e le gore go a tonya. Go ra di-festivities mo nka nitša re ke setlha setlha sa a ke rena re na le setlha sa marega seruthwana letlhabula selemo jwale le jwale so bona ba ba ena le ditlha tše pedi e lego sa go fiša le sa go tonya. Ka nako ya pušo ya Anshagal le Kishagal, go ile gwa bewa melao ya manyalo, bohwa, inheritance, le setšo. Melao yeo e laetše gore mosadi wa molao, official wife, official wife ke mosadi e le gore o nyetšwe go saenilwe, o swanetše a kgethwe gomme a bitšwe mosadi wa pele mosadi wa mathomo goba first wife morwa wa mathomo o tla tšea bokgwa le position ya tatagwe go bile le dipotšišo tša gore na ge morwa wa mathomo e se wa mmakgoši goba mosadi wa pele go swanetše go direge bjang Anshagan le Kishagan ba bile le morwa wa bona wa mathomo, eupša Anshagan o ba šetše a ena le morwa o mongwe go tšwa go mosadi wa ka ntle, a concubine. Kishagan o ile a nyaka go tseba ka maemo a morwa wa gagwe. A bolela gore ge e bane morwa wa kgoši wa mathomo, le ge e se morwa wa mmakgoši, ke yena a swanetšego go dula setulong sa tatagwe, gona go swanetše go lebelelwe le lebaka la the double seat. The double seat ke gore morwa wa half-sister half brother kore morwa wa half sister le half brother o gopola gore anshagal le kishagal ke di half brother half sister ke bana ba monno motee batho ba basadi ba go fapana o itše ka ge yena le anshagal e le di half siblings e le bana ba anipho eupša ba basadi ba go fapana different mothers go ra gore morwa wa bona o na le double seat gomme seo se mo fa maatla a gore o swanetše a tše setulo sa tatagwe a nšakale. Gomme kgopelo ya Kishagal e ile ya dumelelwa. Morwa wa Anshagal le Kishagal e tla ba the next in line ya go ba kgoši, ka gore o na le the royal blood. Morwa wa bona o filwe a title goba leina leo go thwego ke Ansha. Ansha o ile a ba kgoši ya bohlano ya Nibiru. Ka nako ya pušo ya Ansha go bile le komelelo, dimela di sa mele, dipula di sa ne. Bothata bo bo ile ba gola xa e nngwe le e nngwe. o polo re a ke re na re re eye and then ye ya rena e na le e na le four seasons ke marega lehlabula seruthwana le mare I mean le selemo so bona ya bona a ba e bitše gore ke eye ba e bitša gomme ya bona e na le two parts ke part ya go fiša nako e le gore planet nibiru e rotator gaufi le letšatši go ba le, le, le, le, le sha eh, i mean sorry part ya bobedi mo e le gore planet nibiru e rotator kgole le letšatši mo e le gore go thoma go tonya Go ile gwa dirwa di-investigations go ra gore dinyakišišo, gomme ba bangwe ba di-scholars, baithuti le batho e le gore ba bego ba dira dinyakišišo tšeue ba re ke destiny ya Nibiru. Go ra gore ke ntho e le gore e swanetše e no hlaga, ga gona ntho e ba tlago go e dira. Mola ba bangwe ba ganeditše ba re ke lešoba, go na le lešoba on the planet goba mo atmosphere. ba re lešoba le le fomegile in the atmosphere gomme nibiru ga e sa le protected go ra gore atmosphere ya planet nibiru e be e se gabotse e be e ba le either lešoba le le tee le legolo goba mašobašoba mo e leng gore nibiru ga e sa le protected le ga tee that is why dipula di sana that is why go ba le komelelo le di-volcano ga di sa ba gona jwalo le jwalo ka gore volcano e be e ba thuša

e ka khosa gore go be le tšhikinyego ya lefase gana mo e wetšeng gona e ka senya kudu ka gore gantši ge wa asteroid e na le go khosa le mollonyana jwale le jwalo so asteroid ga se nto e botse jwale yona hamad bracelet e be e protector the atmosphere e be e protector le other planets from tsona di-asteroids Mošoba o o bego o le leratadimeng o ile wa gola ge nako e ntše e ya pele. Dipula tša sesana, moya o maatla wa golela godimo. Mosadi wa Ensha e lego Ninsha o be a se na bana. Ka fao ngwana wa Ensha le a concubine o ile a ba kgoši. O be a bitšoa gore ke Duuru. Diuru o itše ge a kgetha mosadi a se folowe setšo goba melao ya Nibiru. O kgethile mosadi yo a mo ratago yo a bego a se na madi a bogoši, go ra gore a se na the royal blood. Mosadi wa Diuru o ile a bitšoa gore ke Dauru

Ba ile ba bolela gore bothata ba Nibiru bo ka tlošwa goba go fokotšwa ka gauta, ka gold. Ba re ge ba ka šila gold into fine powder, ba e šila ya ba lerole, ba e fošetša mo moyeng, mo lefaufaung, e ka tswalela mašoba a lego on the planet Nibiru's atmosphere. ba itše ge ba dira dinyakišišo ba re go na le gold e ntšhi mola hamad bracelet at eh, the hamad bracelet ba re go na le gold e ntšhi go hwetša gold ba ile ba thoma go aga di-space ships ba bangwe ba tlile ka di-ideas tša gore ba dire di-terror weapons dibetša tše kotsi nuclear weapons gore ba cause di-volcano ka tšona gomme di tla thuša go tswalela mašobana ao a lego lefaufaung la Nibiru. Lagma ga se nke a tšea action ka dikgopolo tšeo. Go ile gwa thoma go ba le dikgakgano Nibiru. Dijo le dino di ile tša thoma go fela. Lagma ga se nke a itshwenya ka go tšea maele a di-scholars gore bothata ba Nibiru bo fedišwe. Lahma o be a theeletša mosadi wa gagwe Lahama fela. Lahama o be a re ba emele Modimo, the creator of the universe, gore a ba botše gore ba dire eng. Badudi ba planet Nibiru ba ile ba thoma go fela pelo gomme ba decide go tšea action go saver planet Nibiru. Go be go ena le a prince yo a bego a bitšwa gore ke Alalu. Prince ke motho le gore o na le the royal blood, ga se kgoši mara motho ona kgotse le gore ke o on the line ya go ba kgoši gomme yena alalu o ile a tšea dibetša a botša bohle gore ba mo šale morago. O ile a hlabana le kgoši Lahmo. Gwa ba le ntwa e kgolo magareng ga Alalu le kgoši Lahmo. Gomme Alalu a fenya kgoši Lahmo, a mo tloša setilong. Alalu a ipea go ba kgoši. Bohle ba ile ba botšišana gore nkane Alalu a ipea go ba kgoši. Yena a fetola ka gore,

eupša lebitso la alarm ga se nke la hwetšwa le ngwadilwe felo di-councellors ba ile ba re alalu a ikane gore o bolela nnete nnete fela a ikane ka modimo gore yena o bolela nnete fela gomme a dira seo alalu a bewa bogoši ke yona tablet number one part two ya rena ke e fetša gona mo ka re ke bona e le e telele gomme re tlo dira part three ke a tshepiša gore nka se tše nako go dira part three ke tla e dira ka pela pela pele ke a tshepiša ke leboga nako ya lena ke leboga go tšheletša story se gomme ke tlo kgopela le seke la fela pelo a re yene le sona re kgone go kuša rona batho ba tlhotšwe jwang re tšwa kae re ya kae the anunnaki botse ke bomang um ke bona the alliance batho ba re botša re ke ma-alliance botse modimo ke mang and-e badimo ke bomang ge ke bolela ka badimo ga ke bolele ka di-ancestors ga ke šupe di-ancestors ke šupile bana bale ba tšwago from the sky bana bale gantšha ba bitša re ke um the alliance. the aliens goba the anunnaki le gopela reason ya gore ke dire story se ke ntho la gore ke tlo kgopa ke tlo nyaka gore go na mo e le gore re tlo ba re e compara le the bible bibele tše re di balago ka malapeng a rena every day and story se se tlo re thuša gore ge re rapela tsona re rapela mang re bitša mang re mmitša jwang e tlo re thuša ba bantši motho wa lla gore ke a rapela mara dilo tša ka ga di tlhakane maybe o bitša motho mo wrong goba o bitše batho ba ba wrong ga o bitše the creator of the universe that is why dilo di sa tlhakane re tlo thušana ka thapelo go nako e ntši e ya re ntše re tšwela pele ka story seke gore na um ge re rapela re ka rapela jwang and-e ebile ke eng dilo tše dingwe gape tše re ka di dirang on top of thapelo tše di kgona go re thuša gore re kgone go manifesta dilo tše di botse ka ra bophelo ke gore ge re rapela thapelo ya gago whatever o e rapetšeng as long as o rapetše dilo tše di botse and-e thapelo e tšwa moyeng wa gago dilo tše o di rapelelang dilo tše o di kgopelang di swantšwe di tle go wena o swantšwe o di bone ka matlho a gago ke a le leboga modimo a le dire ka go loka.